Сүрәтүл Курайш. Дүрт аятьтән торган бу сүрә Мәккә шәһәрендә иңелгән сүрә буларак, бу үзенә бер күрә тарихи бер Сүрә җәмәгать. Монда күп тарих, монда күп хикмәт. Шуңа күрә без иң беренче мәсьәлә итеп куябыз. Курайш дигән кабилә булган. Шулай бит, мәсәл Курайш дигәндә, Курайш дигән кабилә. Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм шул кабиләдән дөньяга килгән. Нәрсә дигән сүз ул Курайш? Курайш, мисал өчен, менә теге мин гел аны, мәзәге дә бар иде, ни дә бар, менә үзегезнең яшәгән авылыгызның исемен уйлап карагаыз бармы, кая чыккан икән безнең авылның исеме дип, мисал өчен, менә Мисырим, Арча нәрсә ул дим, хәтта Казан турында сорасагыз да, Казан, каян чыккан Казанның мәгънәсе? Ул Казанмы ул, яки Казанмы ул пылау пешерә торган? Вот. Ярый инде теге Балтачларга ни булмаса инде, бу Балтачта Киров өлкәсеннән кайтып килгәндә Салавыч дигән авыл тора икән җол өстендә. Шунда кереп намаз укыгач, намаз укып бетергәч, имамнан сорадым, әйтәм, бигрәк матур исемегез, каян чыккан соң бу дигәч, сволочлардан ди. Сволочлардан чыккан бу исем ди, Салавыч. Мин башта ышанмадым иде. Мин әйтәм, бу хәзрәтнең бер мәзәге булды ахыр дип, кайтып, безнең академик Илдус абый Таһировтан сорагач, ул безгә монда җыри мәчеткә, җомгага да килгән иде. Ул әйтә, дөрес ди, тирә-яктагы авыллар ди чукынганнар ди, бу авылны чукындыра алмаганнар. Бу авылны чукындыра алмагач, Кыр капкасы Язбикәләр сволочи дип урыслар. Шуннан халык җыри-җыри укып Суолочи, Салавыч дигән авыл исеме кушылган бу шәһәргә, бу авылга. Шуңа күрә менә тарихы бар авылларның каян чыккан икән дип сораган вакытта тарихчыларны элекке заманда яшәгән борынгы бабайларны яки Шәҗәрәдән чыга ул. Шуңа күрә һәр нәрсәнең бер үзенә бер күрә этимологиясе, исемнең барлыкка килүе бар. Менә Кураиштә дүрт төрле фикер бар, җәмәгать, каян килгән икән бу фикер дигәнгә. Шуңа күрә беренчесе ул караш, карашун. Җыелу. Ягъни болар бердәм булганнар. Курайш кабиләсе булган бердәм, алар яшәгәннәр Кагъбатулла тирәсе, менә Кагъбатулла, аның тирәсендәге иң беренче первый полосада яшәгәннәр Курайш кабиләсе, Кагъбатулла тирәләре. Алар бер бердәм булганнар, Шуңа күрә ул җыелу, караш дигән, шушыннан яралгандыр, диләр, кураиш дигән сүзне. Икенче бер фикер бар, әт-тәкарруш, әт-тәкарруш.

Ягъни, тәккарруш дигән сүз бар, гарәп телендә ул да булса, кәсеп итү, сәүдә итү. Менә бу Курайш кабиләсе, алар җәмәгать, сәүдәгәрләр булганнар, шуның белән кемнәрен алып барганнар, кнеткәннәр, тәккарруш, сәүдә итү, кәсеп итү. Шуннан яралгандыр дигән фикер бар, Курайш дигән сүз. Өченче фикер, җәмәгать. Әл-караш. Әл-карашу. Тикшерү. Әл-караш. Тикшерү. Болар җәмәгать Кагъбатулла тирәсендә яшәгәнгә күрә, Һәр елны бит инде Кәгъбәтуллага килгәннәр хаҗ кылырга. Алар үзләренчә хаҗ кылганнар. Үзләренчә хаҗ кылганнар. Хәтта анда булган потлар, идолы, ну, алар хаҗ кылганнар мәҗүсилек рәвешендә. Аларның үзләренең хаҗ кылу тәртибе булган инде. Менә бу әл-Караш, болар Мәккәгә килгән читтән килгән хаҗиларны тикшереп кертә торган булганнар. Менә хәзер дә бер таможниклар бар инде. Әле ул самолет белән килгәндә бик күренми кебек, ә менә без ике мәртәбә автобус белән барырга туры килгән инде хаҗга. Анда инде автобусның энәсеннән җебенә кадәр тикшерәләр, бөтен әйберне карыйлар. Менә бу тәфтиш дип атала, ягъни тикшерү. Курайш кабиләсе тикшерүче булган, хаҗга кергән бөтен кешене алар тикшергәннәр, корал белән килмәгәнме, нинди ният белән килгән дип. Шуңа күрә бер үк шушыннан Әл-Караш дигән тикшерү дигән сүзнән дә чыккан мәллә Курайш дип. Әмма. Муавия ибн Аби Суфьян дигән безнең сәхабә беркөнне сорап куйган Абдулла ибн Габбас дигән радыйяллаһу анһу сәхабәдән, Корайш кабиләсе нидән шулай аталган икән, дигәч, ул әйткән, Диңгездә дигән бер балык бар, ул дигән диңгезнең патшасы, Бөтен җанлык, бөтен балыкларны ул ашый, аны беркем тими. Нинди балык ул? Кем белә? Акула. Вот. Һәм гарәпчә, гарәпчә акула була. Әл-хирш.

Акула кебек булган, диләр. Аларны бик хөрмәт иткәннәр, алардан сакланганнар, чөнки алар бердәм булганнар, бай булганнар, көчле булганнар. Шуңа күрә акула дип атаганнар аларны, чөнки әл-кирш гарәп телендә акула дип атала. Менә бу Курайш Сүзенең килеп чыгу этимологик кайбер төшенчәләреннән аңладык менә моны. Курайш. Курайш җәмәгать нәселе килә безнең Ибра Исмәгыйль галәйһиссәламнән. Беләбез инде җәмәгать, Ибраһим галәйһиссәлам үзенең хатыны Һәҗәр анабыз белән Исмәгыйль галәйһиссәламне шушы сахрада калдырып китә. Сахрада калдыра. Шуннан беләбез, җәмәгать, ул Зәмзәм суы чыгуының тарихын, ягъни Исмәгыйль галәйһиссәлам каршысында Җибраил галәйһиссәлам канаты белән җиргә сугып Зәмзәм чыкканын беләбез, бу тарихны беләбез, җәмәгать. Шуннан соң күрәбез, беләбез, хатын-кыз битен, җәмәгать, су чыга башлагач, Без башта утырып эчә идек, ир кешеләр. Хатыныбыз эшли, җәмәгать. А? Җыя башлый. Күл ясый башлый. Күл. Күл ясый. Хатыныбыз җыерга кирәк тизрәк, җыерга. Ир кеше туздырган микән, юк, хатыныбыз җыя, җәмәгать. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә бөтен күп кенә бөҗәкләр, хайваннар барсын да теге Самкалар турында сүз бара бит. Умарта корты ул җәмәгать бал җыючы, эшләүче умарта корты ул ана, ана корт инде. Ата, а умарталарга безнең татар телендә соры корт дип кенә әйтәләр бит инде. Аннан шул ук үрмәкүч тә җәмәгать ул үрмәкүч тә җәмәгать ул ана үрмәкүч турында сүз бара. Коръәни Кәримдә пәрәвәзне ясый Ана үрмә күч. Ата үрмә күч чыга да алмый, сразу беренче пәрәвезгә баскач ук үзе эләгә аягы белән. Ана үрмә күч кенә белә каян барып алырга теге пәрәвезгә эләккән чебенне. Шуңа күрә Коръәни Кәримдә күп урында.

О, умарта ояларында. Карагыз, җәмәгать, Коръәни Кәримдә Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә беренче куя тау, икенче куя урман, өченче урынга куя пасека. Шуңа күрә, хәтта без балның сыйфатын карасак та, иң чиста, иң яхшы бал ул бал, тау балы. Әйтик инде, безнеңчә әйткәндә, ул менә теге мин әйтмим, язылган кибеттәге дип, ә чиста менә үзеңнән барып карап алсаң, ул иң чиста тау балы, Җәмәгать Алтайдан килгән балларда чисталык, чөнки экология һәм чәчәкләрнең дә, ул медоносный ниләрнең дә төрле-төрле булулары һәм экология яктан чиста булулары тауда беренче урында, Коръәндә дә. Икенче урында урман, Урман балык. Һәм өченче урында тора инде менә бу безнең пасекадагы балаларыбыз. Коръән шулай әйтә. Хәтта бит Аллаһ Субхана Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, Аллаһ ди теләгән кешесенә ди кыз бала бирә ди. Теләгән кешесенә ир бала бирә ди. Кыз бала тора беренче урында. Ир бала тора икенче урында. Теләгән кешесен ясый, ди, безродный, то есть гакыйм дип атала гарәпчә, русча ул болай инде, бездетный, теге баласыз ясыйм, бесплодный. Шуңа күрә беренче урында хәтта аятьтә бара, башта бара кыз бала, аннан соң бара ир бала. Шуңа күрә, җәмәгать, бу инде бераз генә монда җыелган сезгә, хатын-кызларга бераз генә ишетәлегер түгелме бу? Һәм хакыйкатьтә шулай, җәмәгать, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин. Хаҗәр анабыз күл ясап, су җыйгач, Зәмзәмнән күз җыелгач,

кабилә була. Менә шулар күреп алалар кошларның сахрада тик торганнан утырып очып киткәннәрен. Гомумән, җәмәгать сахрада яшәгән кешеләрнең аталар бәдәви дип әйтәләр, бедуины, бедуин. Аларда җәмәгать шундый Аллаһтан бирелгән сәләт бар. Ул сәләт күзенә, колагына, авызына, борынына карап, кем икәнлеген, нинди характерда икәнлеген, на что он способен, на что не способен,

Ягъни чын тәкъва иманлы кешегә Аллаһ Тәгалә шундый сәләт бирә, ул синең каршыда басып торган кешене аңлый башлый, күрә башлый. Ягъни нәрсә күрә, теге үли күрмәгез тагын, өченче күз ачылып, күрәзәче була икән бу, дип. Рамил хәзрәт бүген безгә күрәзәчелек дәресе үткәрде, мөселманча ничек була икән, дип. Гаепсез яшәп күрмәгез. Күрми ул. Теге, без уйлаганча теге, авырыймы ул, почкасындамы бозаукае җуалган, аның турында сүз бармый. Просто менә синең каршыңда кем басып тора, бу ниндирәк кеше? Характеры. Характеры. Ну белән ничек чәшергә? гомумән, яки, или бөтенләй кеше аңламый, ә гата кеше аңлый, кем белән басып торганын. Шуңа күрә мөэмин кешегә дә Аллаһ Тәгалә бу, бу шушы сәләтне бирә иде. Аңлый инде ул. Бу кеше белән дөрес яшәшеп буламы, юкмы, аның күзеннән, ирененнән, борыныннан ул, и даже если не изучит, ул понимает, с кем разговаривать, чөнки Аллаһ Тәгалә күңеленә сала. Бәдәвиләрдә ул бик нык таралган. Бәдәвиләр бик яхшы беләләр аны. Алар очень наблюдательный. Аларга кеше килсә, ул бит инде әллә каян килә, ул карап сөйләшкәч, биш минуттан синең кем икәнен белә. Яки чыгара, әйтә, Чыгарыгыз бу кешегә ризык, дип әйтә, биш минуттан соң. Яки әйтә, Эшем бар, гафу итегез, дип торып китә. Все понятно. Шуңа күрә менә бу бәдәвиләр Җурһум узып барганда карыйлар, шар утыралар, барып карасалар, күл. Ә шундый закон бар, кагыйдә бар, кем су таба сахрада, бу су аныкы, частная собственность. Кем су таба, ул аныкы. Бу су була Хаҗа анабызның һәм алар сорыйлар, Ярыймы сине яңа килеп урнашырга, яшәргә? дип. Ярый дигәч, менә Мәккә шәһәренең беренче кабиләсе була Җурһум кабиләсеннән кабилә, Йәмәннән килүчеләр булалар. Шушы Җурһумнан кабиләсеннән кызны ала Исмәгыйль галәйһиссәлам, шуннан туа балалар, шуның бер баласының исеме була Кинән,

чып-чиста Йемен гарәпләренең каны бергә кушылып, менә шушындый ул килә, кан иләп барлыкка килә. Менә бу җәмәгать Курайш кабиләсенең мәгънәсе һәм тарихы каян чыкканын хакында сөйләштек. Хәзер инде җәмәгать керешәбез сүрәгә. Беренче аять, Бисмиллаһир рахманир рахим. Ли и лә

Менә монда бар ике төрле фикер. Иләс дигән сүзнең мәгънәсе ике төрле. Сез тәфсирдә күргән икенчесез аны бер төрлесен дә, икенче тәфсирдә күргән икенчесен дә. Русча гына әйтәсем килә. Татарча да шулай ук. Чөнки араб телендә ике сүз бар. Беренчесе ильфун,

Бергә мәхәббәт белән бергә яшәсеннәр дигән дога инде бу, менә балаларга, гаиләгә, кияү, киленгә, балага, кызга шулай дога кылсалар, өлфәт, мәхәббәт, ульфә, бердәмлек, бердәмлек булсын монда, дуслык булсын, туганлык булсын. Менә ике төрле мәхә, ике төрле сүз, илфун, ульфәтун. Лииләф,

Бусы беренче төрле фикер буенча, аңладыгызмы? Икенче төрле, әгәр дә без куйсак, Ульфә дип, Курайш кабиләсенең бердәмлеге өчен. Курайш кабиләсенең бердәмлеге өчен. Кая килеп чыкты бу? Ничек, каян килә бу эшен менә шулай килә, башана а, а, сүлә, Шуның өчен, дип башлана сүрә. Шуңа күрә галимнәр әйттеләр. Илдус абый мондамы икән, Илдус абый? Минем бүлмәдә ике урындык бар. Арттагы ике кеше басып тора, шуларга төшеп бирә, пожалуйста. Әйтәләр галимнәр, Курайш сүрәсенә кадәр килгән Фил сүрәсенең бу сүрә дәвамы дип.

Әйтергә кирәк бисмиллаһи. Гомәр бин Хаттаб радияллаһу анһу филне укыса, Курайш алдыннан бисмиллаһи әйтмәгән. Ягъни, ул санаган болар икесе бер аять, ә бер сүрә дип, ягъни бер мәгънәдә. Гәрчә без инде җәмәгать аны. Кушак кушсак, филдән соң курай сукканда бисмилла әйтергә тиеш булабыз, дигән. Бу, үзенә күрә шундый бер фикер бар. Әмма, дөрестән дә, без инде аны киләсе дәрестә үтәчәкбез, филдән, фил сүрәсен. Ничек ул дәвамы, чөнки беләбез, фил сүрәсендә Абраха патша Кәгъбәтулланы ишеп, кара ташны алып китү нияте белән килгәч, әбәбил кошлары ташлар ташлап, аларны җәмәгать һәлак итеп, Кәгъбәтулланы коткарды. Ә Кәгъбәтулла җәмәгать Курайш кабиләсенең иң мөһим аларның гыйбадәтханәләре иде. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Абраһа патшаны һәлак итеп, Курайш кабиләсенә дәрәҗә бирде. Аларның гыйбадәтханәләрен ишеттермәде. Алар исән-сау калдылар. Аллаһ Тәгалә аларны саклады. Ни өчен? Җавап килә Курайш сүрәсендә. Ни өчен ди? Сезнең гадәтләрегезне саклар өчен. Яки сезнең бердәмлегегезне саклар өчен. Аңладыңызмы? Менә филдән Абраха патшаны һәлак итүебез ни өчен? Сезнең гадәтләрегезне һәм сезнең. Бердәмлегегезне саклыйк. Нинди гадәт, нинди бердәмлек хакында сүз барганын ачыла Җәмәгать хәл икенче аятьтә. Икенче аятьтә. Икенче аятьтә ачыла. Иләфихим рихләтә әш-шитәи Вассалиф. Мин болай гарәпчә язганны бөтнес укый алам яки миңа аста язып бар икәнме транскрепцияне? А? Китәк транскрепциягә без хаталанабыз, чөнки гарәп хәрефләрен нинди генә башка телдәге хәрефләр белән Биреп булмый. Мәхрәҗне әйтеп булмый, чыгарып булмый. Мисал өчен, бездә бар ике х, хат дигән һәм һәм дигән. Әмма ләкин безнең өчен иң авыр өченчесе, ул бездә юк. Ул һә, хә. Әлхәмдүлиллә дип әйткән вакытта, хә. Аны җәмәгатебез бернинди хәреф белән язып, русча, татарча, английча, берничә чыгара алмыйбыз. Шуңа күрә инде Теге, менә бу махраҗ, гарәп хәрефләре белән өйрәнү хәерлерәк. Шулай ук җәмәгать, бездә бар З бар, каты З да бар, нечкә З дә бар, зилзилә дибез яки золым дибез. Әмма бар гарәп телендә Г Ну, минзәләргә җиңел инде бу. Минзәләләр бусагарга җиңел. Аларда кызыл бозаулары бар. Минзәлә безгә минзәлә түгел. Сарман районына баргач, күптән инде, бер 15 ел элек беренче мәртәбә Сарман районына баргач, каршыма чыгып миңа әйттеләр, апаем, дип. Мин килә капкаем әйтәм, Бер хатыныгыз күренми. Апа еңгәләр миңа Сарманда булды бу. Сезнең якта ул Сарман, Мөслим, Азнакай якларында, анда ир кешегә дә апаем, Әлмәт апаем диләр, апаем. Шуңа күрә әнә апаем. Менә ул җилле сөйләм, җаннар. Шуңа күрә әйтергә кирәк, Һәр халыкта үзенә күрә бер җирле сөйләм буларак. Әмма ләкин без җәмәгать гарәп сүзләрен өйрәнгән вакытта, менә ул безнең хәрефләр белән аны аңлатып бетереп булмый. Шуңа күрә без инде мөмкин кадәр гарәпчә укырга тиеш булабыз. Шуңа күрә әйткән бит пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм, Өйрәнегез гарәп телен дигән хәдис бар. Чөнки дигән, Коръән инде гарәп телендә, Расулебез саллаллаһу галәйһи вә сәлләм сөйләште гарәп телендә, җәннәт теле булыр гарәп телендә. Җәннәттә адәм балалары аралашалар гарәп телендә. Сорыйлар, ә менә без җәннәткә керсәк, ә гарәпчә белмәсәк, нишләрбез икән, дип сораучылар бар. Безнең университетта укыганда бер җегет Хәдис үтәбез, университетта хәдис үтәбез, шунда укытучы сөйли, хәдис үтәбез, кемдә хәдис бар, кемдә кем көн буена унике рикагать сөннәт намазы укый, унике рикагать, Аллаһ Тәгалә аңа йорт сала җәннәттә. Хәдис бар. Унике рикәгать беләсеңме, иртәнге намазы ике рикәгате, өйлә намазы да алты рикәгать булды, сигез, ахшамнан соң ике булды, ун, ястүдән соң ике булды, уник. Шуларны кем укый, аңа ир була. Шуннан бер студент кул күтәреп сорый, Хөрмәтле остаз, ди, мин, ди, өлгерә алмыйм, ди, көне буена, ди, ул сөннәтләрне укырга, ди. Минем йорт булмас микән инде бу җәннәттә? Шуңа укытучы җавап биргән иде, Син башта анда керү турында уйла әле, ди. Анда керсәң, йортсыз калмассың, ди. Шуңа күрә, җәмәгать, әлхәмдүлилләһ, диде инде менә шушы кайбер сорауларны әйтәләр. Гарәпчә белмәсәң дә, иншалла, җәннәттә Белгән кеше дә, белмәгән кеше дә җәннәттә гарәпчә аралашыр икән. Шуңа күрә, җәмәгать, илә фиһим, аларның, әгәр дә без беренче мәгънә белән барсак, беренче мәгънә булды, гадәт. Аларның гадәтләре, илә фиһим, һим, аларның гадәтләре, кемнәрнең гадәтләре? Курайш кабиләсенең гадәтләре, ди, илә фиһим, рихлә, нәрсә ул рихлә?

Сәүдә белән сәяхәт кылалар кышын һәм җәен. Аларның гадәт Кышын алар баралар Йәмәнгә, җәй көне баралар Шәмгә. Алар үзләренең монда үсә, нәрсә үсә аларның, үсә инде аларның җәмәгать, хөрмә. Алар йә хөрмәләрен алып бара сатырга, саткан акчага аннан алалар, Йеменнән алалар төрле-төрле аларның җиләк-җимеш, башка төрле товарлар. Шуларны кайтарып монда саталар, Моннан алып баралар Шәмгә, алып кайталар, менә аларның җәмәгать шушындый сәүдәгә. Ягъни Аллаһ Тәгалә әйтә, Карагыз, коткардым сезнең Кәгъбәтуллагызны, коткардым сезнең үзегезнең исәнлегегезне, ди, Абраха сезне басып алмады, ди. Сезнең гадәтегезне саклау өчен, ул гадәтегез, ди, сезнең сәүдәгез, ди. Карагыз, Аллаһ Тәгалә бу мөшрик булган Курайшны да, саклап калган. Икенче мәгънә булса бердәмлек, иләфехим аларның бердәмлеге, аларның сәяхәт вакытында, ягъни алар берләшеп, зур караван тезеп, бөтен сәүдәгәрләр җыелышып китә торган булганнар, Шәмгә китә торган булган Йәмәнгә. Берәр ай баралар. Берәр ай кайталар. Шунда кеше сынала. Шунда кемнең кем икәнлеге күренә. Каян алынган сүз, сәфәр дигән сүз? Менә бар сәфәр дигән сүз. Сәфәр алынган әсфара дигән фигыльдән әсфара.

Сәяхәткә гарәп теленә кушканнар сәфәр. То есть сәфәр по сути наз означает, что человек раскрывается во время путешествия. Кем икәнен күрәсең. Кем икәнен беләсең килсә кешенең, сәяхәткә чыгыйм мин аңа. Хаҗга барганда күренә инде ул. Самолет соңга калса, шуннан күренә башлый инде ул. Шуңа күрә җәмәгать сәфәр ул бер караганда мәшәкать. Кеше ачыла, гомәр бин Хаттаб әйткән сүз. Чәй бер акча, күрше яки мәшәкать. Шуңа соң әйткән Гомәр бин Хаттаб, Алып кил миңа бер кеше, дигән, кем синең иптәшең хакында өч сорауның хәйтәбе берсесенә җавап бирсен, дигән. Кара. Нинди зур психология, бүген көндә менә психология укыйлар, бишәр ел. Карагыз, мең дә дүрт йөз ел элекке булган безнең сахабәләрдән килгән психология, җәмәгать. Нинди зур мәшәкать вакытында җәмәгать кемнең кем икәнен Яхшы булганда эш, ул эш яхшы бара, бизнес әйбәт, акча кереп тора, раз проблема. Үзенекен җыештыра да, кәгазьләр йота да, бухгалтерны кычкындыра да, кача да, юк. Меня здесь не было. Я ничего не подписывал.

Не то что акчага карата мөнәсәбәт. Тәкъвалыгың беләсегез килсә, тәкъвалыгың. Бу Алла каратканы тәкъвамы, юкмы? Мал бир. Һәм әйт, 30 көннән кайтар, ди. Ул бурычка сорый икән, әйт, 30 көннән кайтар, пожалуйста, ярар. Менә срок, срок. Кайтарайбы? Моның Аллаһка булган мөнәсәбәте хәерле. А если бу бер-ике көн алдан китереп бирә, без тагын да Аллаһ каршында тәкъва. Но если, карагыз, йөри башлый түләмичә, не то что к вам, это не к вам, не то что к деньгам, но Аллаһка карата мөнәсәбәте заыйф. Аллаһ мал белән тикшә тәкъвалыкны. Кем малга ничек карый, шулай Аллаһка карый. Мал тәкъвалыкның сый торган бер ысулы, бал. Бирә алмаса, килеп әйтә, ике кнаудан, Абзый, акча җыеп бетерә алмадым, әле минем пилигә ике көн вакытым бар. Менә бу кеше белән сәүдә ясарга була. Бирегез үзегезнең ярдәмчегезгә акча да, кибеткә барып кайттыгыз диген, алып кайтып бирәбез сдачаны, юкмы? Кечкенә вакыттан ук баланы кибеткә җибәргәч, сдачасын алып кайтырга сорагыз. Алып кайт, бир миңа унике сум да 62 тиен, кая? Бала шуны өйрәнергә тиеш. Если баланың кесәсендә акча кала башлый икән, без аны тәрбияләмәгәнбез. Дингә дә шулай караячак. Кеше акчасына шулай караячак. Әтисенең акчасын кесәсендә калдыргач, ул башка төрле акчаны кайсы кая калдыра башлый инде. Шуңа күрә, җәмәгать, диндә хикмәтләр бик зур. Илә бигем рифката чита и вассаид. Боларның булган сәфәрләре, җәй көне һәм кыш көне болар сәфәр кылганнар, чөнки боларның булган шушы сәүдәләре, сәүдә иткәннәр. Болар шуны яшәгәннәр, башка төрле боларның чыганак булмаган. Шуңа күрә, җәмәгать, без илдә хәзер

Тамырда раб, тәрбия, тәрбия, тәрбия сүзенең тамырында раб. Раб, шуңа күрә рабб. Шуңа күрә әйтәбез, тәрбияче. Фатиха сүрәсендә әйтәбез, әлхәмдүлилләһи раббил галәмин, галәмнәрнең тәрбиячесе. Менә хәзер миңа әйтегез, пожалуйста, сорау сезгә, очень Важный вопрос. Кем ул тәрбияче? Менә сез аласыз балага, әйтик, менә баланың тәрбиячесе бар. Или әйтәләр, әти, әни тәрбияче булсын дип. Есть, әйтәләр, кайвакыт әйтәләр, безнең, конечно, әтиебез биологический папа. Ну никакого воспитания. Ага. Нәрсә соң ул тәрбияче? Кем ул? Нәрсә эшләргә тиеш ул? Баланы дөрес юлга алып баручы. Әйе. Ягъни, дөрес әйтәсез, менә баланы не только кошык тотарга яшерген, ә баланы ул Русча әйткәндә, русча монда сүз туры килә, развивая. Бала үзе шала. Ул язырга да өйрәнгән, ул физкультурага да өйрәнгән, ул Коръән дә укыган. Ягъни бу

Тәбатуллаин җәмәгать беләбез. Аның тарихы бара еракка. Бер риваять буенча әйтәләр, Кәгъбәтулланы беренче Кәгъбәтулланы салган фәрештәләр дип. Икенче риваятьтә бара, Кәгъбәтулланы иң беренче төзегән Адәм галәйһиссәлам ди. Адәм галәйһиссәлам җәннәттә булган вакытта,

Вәссәкфилмәрфугъ. Аллаһ Тәгалә ант итә, клянусь домом әл-мәгъмур. Җәннәттәге шушы йорт белән Аллаһ Тәгалә клянется, аның тирәли фәрештәләр таваф кылалар. Адәм галәйһиссәлам шуны күреп төшкәч, тәүбә иткәч, Аллаһтан сорый, И Раббым, җирдә дә шундый ук йорт салып Булмас микән, рөхсәт бир дип сорагач, Аллаһ та рөхсәт бирә, шушы урында сауларга Кәгъбә. Иннә әүвәлә бәйтин вудиа линнәси ләлләзи би Бәккә. Мәккә дигән урында, ди, иң беренче гыйбадәтханә салынды, дип әйтә Аллаһ Тәгалә Әл-Гыймран сүрәсендә. Шуннан соң җәмәгать Адәм галәйһиссәлам вакыт салынганнан соң, Нух галәйһиссәламның туфанында ул ишелә, югала. Шуннан соң Ибраһим галәйһиссәлам менә шушы җиргә килеп, Исмәгыйль галәйһиссәлам үскәч, Аллаһ әмер кыла Ибраһим галәйһиссәламгә, Күтәрегез шушы йортны, дип. Алар эзләп табалар шуның урынын, нигезен кыралар, Шуннан алар шушы бинаны җәмәгать салып куялар. Ул җәмәгать була шушындый кыяфәттә. Аның кыяфәте җәмәгать бүгенге кагбәтлардан бераз аерыла торган була инде ул. Менә ул менә мондайрак кыяфәттә була. Һәм монда да ишеге була. Ибраһим галәйһиссәлам салган Кәгъбәтулланың формасы була шушындый. Аның биеклеге була дүрт метр якын. Менә бу урында була аның Хиҗр Исмәгыйль. Ягъни Исмәгыйль галәйһиссәлам шушы җирдә яши. Кер, шушында аның була бүлмәсе.

Мин дөрләп барып умырабрак. Кабатулла киләшә җигәндә, бу әйтә, Кара ташка керергә кирәк, ди. Мин әйтәм, күрәсең бит андагы зәхмәтне. Берәй бер юан да керә белми. Бу инженер и математик, но үзе диндә, намазлы кеше. Әйтәм, чы берәй бер юан. Самый зур зур проблема ди. Шуңа якын килергә кирәк ди. Якын килдек. Безгә хәл итсәм, аннан соң инде кулланабыз бит без инде. Менә монда басып тора полицейскийлар бармы, полиция бастарында? А? Менә бармы? Асылмый басып тора. Басып тормый, басып тора. Бу әйтә, ул бит на чем-то стоит ди. Килде бу, менә монда ишек тора. Монда тора полицейский. Тегенең астыннан тапты, тегенең башкарган әйберен. Анда тора икән мраморный стенд. Бу шунда килгән икән. Артта уже упор сильный. Тегендә хәт миллион халык алар дип артта упор юк. Әкренләп тирә башлады. Тегеләр упор. Ә бу тирәлгән.

Берсенең дә. Бу Айкар генә әйтә, дөрес әйтә. Бу инде мин үзем моңа гаҗәпләндем. Җиде мәртәбә хаҗ кылган кеше мондый хәлне күргән юк, ә ул тиз генә керде дә үлеп чыкты. Алай, конечно, аны эшләп булмаска да мөмкин, әмма ул менә расчет ясый белә. Шуннан соң бу, сөйләп китим инде, бу кеше утырды да хәзер. Математик, инженер, Бик күп проект ясаган кеше. Ул галим. Утырды аша кабатында утыра бу. Галим кеше инде. Утырды, утырды да әйтә, Хәзрәт, ди, моның, ди, наушник системасын да ясап булмый икән, ди. Ник бу болай бара монда? Менә, ди, динне, ди, фән белән аңлатып булмый, ди. Монда, ди, инанырга кирәк, ди. Һәм шушыңа, ди, башыңны иеп, нәрсә кушкан Аллаһ Тәгалә, шуны эшләргә кирәк, ди. Мондый баш белән уйлап, аңлап, нәрсә эшлиләр болар? Ник менә болай монда? Утыр инде, утыр! Әллә инде формулага кереп утыра? Булмый, ди. Шуңа күрә безнең динебез, җәмәгать, ватана иман, ди. Ләкин или иманың бар, или иманың юк бу җанга. Әл-бәйт, ул шул харам, ягъни әл-каба. Каба. Шуннан соң җәмәгать күп үзгәрешләр була. Һәм бер җылны Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямга 25 яшь булган вакытта Курайш кабиләсе яңадан шушы Кабатулланы Яңадан кырып, ишеп, яңартып төзи. Һәм киртәләр харам акча кертмәскә бу кагбатланы игән вакытта, төзегән вакытта. Ягъни рибадан кермәсен, зинадан кермәгән һәм башка акчалардан кермәгән чиста акча белән генә салалар. Шуңа күрә җәмәгать Курайш кабиләсе шушы кагбатлан кырган вакытта образ үзгәреш кертә. Күтәрә биеклеген сигез метрга. Бусаганы күтәрә, өстәлә куя, менә бүген кемдә күрәсенсез. Нигез аста теләгән кешене генә кертергә. Теләгән, теләмәгән кешене кертмәскә чәчәләр инде алар. Ә монда бөтен кеше кереп сайрана була. Ибраһим гаиләсенең артында. Ә монда күтәрәләр болар искәрәк. Сигез метр биеклеге була. Һәм алар менә болай торып Төзиләр. Һәм менә бу өлешенә акчалар җитми. Чиста акча. Чиста акча бетә. Һәм бүгенге көндә сез күрәсез, менә шулай итеп кенә аны куялар. Күрәсез бар шулай инде? Менә бу өлеше Аның төзелмичә кала. Шуңа күрә җәмәгать менә аларның шушы вакытта 5 метрга киметәләр. Әмма 5 метрның менә моннан алып 3 метры Бу керә Кагъбатуллага. Ике метры Кагъбатулла түгел, бу Хиҗр Исмәгыйль. Аңладыгыз микән? Шуңа күрә менә монда капкада ишектән кереп, намаз укырга мөмкинчелек булса,

Ибраһим галәйһиссәламнең нигезе тора менә монда. Монда Хиҗри Исмәгыйль. Шуңа күрә җәмәгать менә бу Кагъбатулла. Шушындый. Шуннан соң җәмәгать соңыннан ул Зубейр, Солтан Мурат, Осман, Осман империя, Османский империя вакытында тагын корыла. Һәм җәмәгать шушы кыяфәттә ул үзгәртелә, әмма шушы кыяфәттә кала. Бераз күтәрелә, шуңа күрә аның хәзерге көндә биеклеге 14 метр булса, Биеклеге, киңлеге унике метрга якын. Менә аның примерно шушындый размер. Биеклеккә ундүрт метр, озынлыкка һәм киңлеккә уникешәр метр. Примерный ялда унбер дә кырык сигез, унбер дә туксан җиде булырга мөмкин, менә шундый размерлар белән. Тегәлеп булмый. Моның хакында, җәмәгать, күп сөйләргә була. Тарих ул, бик зур җәмәгать, әл-бәйт. Кыямәт көненә кадәр торачак һәм кыямәт көне алдыннан Эфиопиядән чыккан кара йөзле, кәкре аяклы бер кеше кирпечен кирпечкә алып сүтәчәк һәм аңа беркем дә каршы килмәячәк.
Ник ачып торалар? Дин беткән була җәмәгать. Кыямәт көнне таба, кыямәт көнне таба җәмәгать. Беләсез, күп галәмәтләр була. Расулебез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп калдырган 131 галәмәтнең 100 үтәлде. Хәзер. Хәзер 100 үтәлде, 100.
Ансыга бара.
Бар инде ул. Мәгълүм. Тагы 31 бар. Аның әле унысы зур галәмәтләр, 20 кечкенә галәмәтләр бар. Шул кечкенә галәмәтләр арасында җәмәгать Коръәннең күтәрелүе. Бер көнне уянгач, Адәм балалары Мусхаф Шәрифне, Коръәни Кәримне алырлар, ачарлар, анда ап-ак бит. Укып карарлар, берсесе дә бер кәлимә әйтә алмый. Аллаһ Тәгалә бөтен кәгазьләрдән, бөтен зиһеннәрдән, калебләрдән Коръәнне күтәрә. Ни өчен күтәрә? Чөнки әһәмият бетте. Коръәнгә кайчан әһәмият бетә? Кайчан кеше Коръән укымый? Коръән укып еламый миллионер артистларның сериалларын карап елый башлагач. Тегеләр шул өчен миллион алалар, бу шуңа карап елый. Үзенең авылы күптән Санта-Барбара инде. Бакча башына гына җәяләр. Иренең хатыны тегенең янына, бу моның янына. Хатын да белә, ир дә белә. Үзенең авылы күп, күптән Санта-Барбара. Үзенең баласы кая икән? Оныгы кая икән? Оныгыннан никахы бармы икән? Малайның иманы бар микән? Юк. Ул шуларны уйлап, шуңа дога кылганчы, Коръәнне укып җылаганчы, ул сериал карап җылап утыра. Менә шундый заман җиткәч, Аллаһ та күрә, һә, боларга Коръән кирәкми. Нәрсә кирәк боларга Коръән? Әһәмияте беткәч, алар Аллаһ Тәгалә бу кодрәтле, мөкатдәс Коръәнне кире ала. Ул барча тора кешенең үзенең теләгендә. Кайчан кабат Коръән күтәрелә, намаз бетә, дога бетә, зикер бетә.

Шуннан соң җәмәгать хисапка карасак, бүген җәмәгать хаҗиларыбызның саны артканнан арта. Унар миллионга җитә хәзер хаҗилар саны. Шуңа күрә, инша Алла, Кыямәт көне дигән сүзгә җәмәгать инанмагыз, иртәгә, бүген, берсекөнгә Кабатуллага карагыз да, урын юк. Урын юк. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләһ, динебез үскәннән үсеп бара. Шуңа күрә менә бу фә фәльяәбуду ди, фәльяәбуду, гыйбадәт кылыгыз, ди. Аллаһ Тәләкә, менә мин сезне коткардым, мин сезнең Кәгъбәтуллагызны, мин сезнең сәүдәгезне саклап калдым, сез исән калдыгыз. Әбраха патша бөтенегезне һәлак итә иде. Шуның өчен гыйбадәт кылыгыз, ди. Менә бу җәмәгать бөтен кешеләргә бер җавап. Кешеләр иманга килгәнче дә авырдылар, авыруларыннан Аллаһ Тәгалә аларны коткарды. Төрле-төрле хәлләр булды. Төрле вакыйгаләребез булды. Кем коткарды? Аллаһ Тәгалә. Шуның өчен рәхмәт йөзеннән, ди, Аллаһ әйтә Курайшка да, һәм бу аять бөтен кешегә җәмәгать җавап булып бара. Аллаһ Тәгаләнең, хәзер әйтә алмыйм кайсы аятьтә икән, кайсы сүрәдә икән, Фәзкуру әйямиллә ди. Или Ибраһим сүрәсендә, или Юнус сүрәсендә, хәзер төгәл әйтә алмыйм. Сезне авырлыктан коткарыл, сез авырлыктан чыккан көннәрегез. Атала икән Аллаһ көннәре дип. Шушы Аллаһ көннәрен онытмагыз, ди Аллаһ әйтә. Менә һәрбер кешенең авыр хәлләре булды. Мисал өчен. Шул авыр хәленнән чыкты ул. Аны чыгаручы Аллаһ һәм бу көн атала Аллаһ көне. Моны онытмагыз, ди. Шушы көнегез өчен Аллаһка гыйбадәт кылып, рәхмәтегезне әйтегез, диде. Курайшка да әйтелде, Аллаһ сезне коткарды, шуның өчен сезне саклады, сәүдәгез калды, акчагыз калды, бай калдыгыз, бердәм калдыгыз, ну гыйбадәт кылыгыз инде. Сезгә дә Аллаһ Тәгалә нигъмәтен бирде. Бурычыгызны түләп бетердегез. Дәваландыгыз. Бик борчылган идегез.

Аллаһ риза булган, разый булган, гамәл, ул була гыйбадәт. Әмма, җәмәгать, без беләбез, иннәмәл әгъмәлү бинният дигән хәдис бар. Дөреслектә, нияткә карап, гамәлгә хисап кылына дигән аятькә нигезләнеп, кайвакытта ният мубах гамәлне гыйбадәткә үзгәртә. Ният белән. Ният белән мубах гамәл гыйбадәткә үзгәргән бит. Мисал өчен, нәрсә ул йоклау? Просто йоклау нәрсә ул? Мубах, ни әҗере юк, ни гөнаһысы юк, йокты, йокладык. Бу нәрсә ул? Мубах гына. Әгәр дә йоклар алдыннан безнең ниятебез булса, и Раббым, төнлә торып тәһәҗҗүд намазын уку өчен хәл алып, Расүлебезнең сөннәтен үтәп, Йоклыйм әле дип ятсагыз, сез йоклыйсыз, бу инде бара дип әйдә. Нәрсә белән ниятләү? Просто йокласаң, мобах. Ният белән йокласаң, гыйбадәт. Мисал өчен Расулебез саллаллаһу алейһи вә сәлләм әйткән, Кич белән ятканда утларыгызны сүндерегез дигән хәдис бар. Ну, ул вакытта ачык ут булган инде, пожар чыкмасын дип, ну, хәрхәлдә. Менә, җәмәгать, безне бар күрсәтелде. Сүндердек икән кич белән, мобах. Яндырдык, мобах, сүндердек, мобах. Расулебез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм кушкан, кич белән сүндергә дип басасыз икән, шул гыйбадәт. Аңа савап алырбыз.

Ә инде, җәмәгать, гыйбадәт, ул безнең Аллаһ белән бәндә арасында булган мөгамәлә атала гыйбадәт дип. Кеше белән арасында булган атала мөгамәлә, адәм белән Аллаһ арасында булган әйбер, гыйбадәт. Әмма, җәмәгать, күп вакытта без әйтәбез, гыйбадәт как будто аерым, мөгамәлә аерым, Хатынга нәрсә кычкырсам да, берәр булмый, потому что минем намазым бар. Күршегә ләнсә кычкырсам да, урласам да, таласам да, это ничего не значит, почему, потому что мин хаҗ кылган, камыраза мин намазым бар төшердем. Миңа я не прикасаемый. Тел, дүрт гыйбадәтнең дүртесен дә хәләл итә. Тел белән намаз да бетә, ураза да бетә, хаҗ да бетә, зәкят белән садака да бетә.

Әҗерен югалтмагыз, ди. Бетте. Син ярдәм иткәнсең икән кешегә, укырга керткәнсең, аннан соң общить табып биргәнсең, аннан соң эшкә урнаштыргансың, теге кеше инде егерме өчкә җиткән, өйләндергәндә дә акча биреп торгансың, теге кеше җиткән утыз бишкә, беркөнне ул килгән дә әйткән, сине кем кеше итте, дип әйтеп куйды соң икән. Улым, син беләсең соң сине кем кеше итте, дип?

Хаҗ ук та чыга. Мин аны теге, тегендә класста булганда беренче нәрсә эшләгән идем, тагын кабат юлда чын ярты ел уже кешеләр. Арафат тавында утыралар. Иң изге көн, әл-хаҗ Арафа, шушы көндәге Арафа көнен кабул булса, хаҗын кабул булмаса, кабул түгел. Ну, шунда бит инде җәмәгать Хәбибтан соң дебет тарата башлыйлар. Мәскәүдән килгән группага тегендә тавыкның ботык бар. Боларныкы юк. Теге Нижгай Мишәне сорап куя инде, ул сездән күп үтмәде.

Аның дөнья килгәненә уже җигерме ике мең ел. Ул сынны инде менә бу адәм белә. Теге әйтә бит, Шунда сорау бар, шайтан, ди, дога кылган Аллаһ белән, ди, ә Аллаһ аңа, ди, догасын кабул кылган, ди. Кайвакытта без дога кылабыз, ди, безгә Аллаһ да үтәми, ди, ни өчен икән, дип сорау бирәләр. Валлаһи лгазыйм, безгә шундый сораулар бирәләр. Мин моңа каршы җавап бирсәм,

Үлмичә кыямәт көнне басасы килә аны. Үлемнән курка. Аллаһ Галим Иннә кеминәл мундарин илә яуми вакти мәгълүм юк. Билгеле бер көнгә кадәр яшисең. Бөтен җан ияләре үлгәндә үләсең. Аннан соң кубарыласың. Во-первых, Шайтанның догасы был исполнил не полностью. Икенче аямыз җәмәгать мөэмин мөселман кешенең һәм Аллаһка инанмаган кешеләрнең догасы арасында аерма бар. Беренчедән, имансыз кешеләр бу дөньяны асрыйлар. Без сорыйбыз дөнья һәм ахирәтне. Өченчедән, җәмәгать, иң зур аермасы бар. Әйтегез, шайтан сырады үзенә гомер. Акыл белән, иман белән караган вакытта аның гомереннән файда бармы? Иблис уйлады, что ул аңа әйбәт дип. Шуны сорады, Аллаһ аны бирмәде. Мөселман кешесе дә кайвакытта хаталанып сорый ошаган әйберен. Әмма Аллаһ бирми, чөнки монда сиңа файда юк, ди. Аңлашып аерма сүз. Аллаһка ышанмаган кеше сораса, бирергә мөмкин. Зыянлы булса да, зыянсыз булса да. Иманны кешегә Аллаһ бирми, чөнки син берничә сорыйсың. Сиңа бу не положено. Сиңа бу зарарлы ди. Дүртенчедән, җәмәгать, мөселман кешесенең догасы гыйбадәт, ка, Аллаһ үтиме, үтәмиме ул гыйбадәт кылды, барыбер, Аллаһка ширк булды, садык. Ә имансыз кешенең догасы ул гыйбадәт түгел. Это просто позвонить, хочет, чтобы ему привезли.

Кайвакытта бар шайтанның вәсвәсәсе, кайвакытта кеше просто курка, не знает от чего он боится. Ул куркам нәрсәдән куркканын да белми. Я шайтан куркыта, я табигый куркулар бар. Шуңа күрә җәмәгать, ә нәрсә ул Аллаһтан курку? Менә шуңа күрә җәмәгать куркулар бар, әмма ләкин анда икенче. Без җәмәгатькә идек, иман заифлегенең сәбәпләре бар бит. Ник син ни өчен Аллаһ Тәгалә безнең иманнарыбызны зарифләндерә дигән сорауга без мияткә инде берничә сәбәбен әйтәм бит. Менә җәмәгать кешеләр миңа зарланалар инде, менә иманым зарифләнеп китте. Аның җәмәгать симптомнары бар. Симптом, проявление слабости веры. То есть, кеше намаз укыганда тәме юк, Коръән укырга теләге юк, холкы бозылды,

Догалар кыладыр идем, дога да кылганым юк. Куркадыр идем, гайбәттән хәзер Котбетдин белән төне буе чәчәбез. Курккан да юк. Ни өчен? Шуңа күрә галимнәр әйтәләр берничә сәбәбен. Беренче җәмәгать, беренчесе зур сәбәбе Менә дин мохитыннан ерак булып яшәсәң, дин мохиты. Кеше, мисал өчен, аралашмый мөселманнар белән. Аның аралашкан кешеләре башкалар. Яки ул ачык командировкага күп йөри.

сбой бирә башлый. Ни өчен менә безгә җомга уку юкмы? Ни өчен ул биш вакыт намазга да мәчеткә килергә, бергә аралашырга? Хаҗда җылга бер мәртәбә бөтен дөнья җыела. Менә бу җыелу, бер мохит тудыру, җәмәгать, иманга да көч бирә. Аралашыйсы, менә минем дустым абыстаем белән сөяшәм әле, мин аңа барып киләм, менә без бергә күрештек, дәрестә булдык. Менә бу җәмәгать. Кеше әгәр дә аерыла башлый икән бу мохиттан, шул вакытта иман зайгына башлый. Икенчесе, икенче сәбәп әйттеләр, менә дин гыйлемен алудан туктасаң, иман заифләнә башлый. Бүген җәмәгать кулларыбызда менә бу телефоннар, анда вәгазьләр дә бар, анда төрле-төрле насыйхәтләр дә бар, ялганы да бар, дөресе дә бар. Уйдырмасы да бар, әмма бүгенге көндә җәмәгать, Аллаһ бик нык җиңеләйтте безгә дини мәгълүматларны алуны. Менә дини гыйлемне алудан туктасаң, вәгазь тыңлаудан, Коръән укудан, гыйлем алудан туктыйсы икән, шул ук мизгелдән иманың зәгыйфьләнә башлый. Аның постоянно поддерживать чак әйткән Сәйгалә Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи ва сәлләм үлгәч, туганнан үлгәнчә кадәр гыйлем алыгыз ди. Гел гыйлем алып тора кирәк. Постоянно держать себя в тонусе. Гыйлем, бүген укып алдык, ага. Ул гыйлемнең бетәсе юк. Гыйлем бетми беркайчан. Беренчесе менә мохитны сакла, дини мохитны сакларга кирәк. Икенчесе, гыйлем алудан туктама беркайчан да. гыйлеме бар. Коръән укып утыр. Әз генә булса тырыш бул. Нәрсәдер язган бул, нәрсәдер укыган бул, нәрсәдер өйрәнгән бул. Там. Өченчесе, өченче сәбәп. Әгәр дә синең яныңда гөнаһлы кеше булса. Өченче сәбәп. Кемдер ире Кемдер шундый хатыны, кемдер күршесе, кемдер баласы, кемдер җитәкчесе, кемдер напарник. Гөнаһлы кеше. Гөнаһлы. Монда матурлык та тапты инде, һаман аңа башкач та бетми бу матурлык, шул кадәр матур. Бөтенесегезне белеп бетермәдем инде. Арагызда шушындый бер гөнаһлы кеше булу. Ул җәмәгать кешегә нык тәэсир итә иде. Якында ук булса әле. Андый кешегә инде тагын да ныграк тырышырга кирәк, иманны сакларга. Аның белән утырып сөйләшсәң дә, ул гел кирегә сөйли инде. Синең мохитта түгел инде ул. Аның ашаган ризыгы синең ризыгың түгел, эчкән эчемлеге синең эчемлек түгел. Андый вакыт кайвакытта балаларга бик авыр, әти-әнисе аны аңламый, балага. Кайвакытта хатынга бик авыр, ире аңламаганда. Кайвакытта ир кешегә авыр, андый хатыннар белән торучылар да бар, җәмәгать. Өченче сәбәп, шушындый кешенең булуы. Дүртенче сәбәп, җәмәгать, дөнья белән бик мәшгуль булып китү. Менә бу дүртенче сәбәп күпләребезне йота. Акча, сәүдә, эш. Ул җәмәгать бик әйбәт. Сәүдә булуы әйбәт, эш булуы әйбәт, әйбәт. Әмма Аллаһы Тәгаләдән узып китеп, ул эшегезне, сәүдәгезне гыйбадәткә әйләндерергә ярамый. Чөнки ул сәүдәдән акчагыз бар Аллаһтан киләчәк. Аллаһи Гүзәлулла димәсәң инде. Менә эш дип, мөкиббән китеп, табыну, акчага табына башлау мөселманнарда күренә, җәмәгать зайбы. Иман зарифләнгән. Чөнки ул акчага, акча кылына әйләнде инде. Эш кылы. Эш кылы булган мөкиб. Акча кылы.

Хәзер тауар тилер дә барып намаз укып киләбез. Һәр җомгага барабыз. Менә бу әйбер булмаса җәмәгать кешене суырып ала вакуум кебек дөнья мәшәкать. Вакуум ныктыра килә. Бу дүртенче сәбәп булды.

Планнар кырык яшәү иманга салып китә. Син обедтан соң да әле яшьләнмәскә мөмкинсең. Обедтан соң. Сәхабәләр илә намазы укыганнар, икендене укый алмабыз дип. Илә укыйлар, икендегә кадәр яшәп булмас та бит. Соңгысы булыр. Ә без, җәмәгать, уң юл астында яшибез әле без. Без яшибез. Сахабалар юк, без яшибез. Шуңа күрә озын планнар кору. Шуннан соң, җәмәгать, тагын бер сәбәп бар. Бик артык гаилә һәм балалар белән мәшгуль булу. Мин аңлыйм, җәмәгать. Мин хөрмәт итәм, иртәнге алтыда бөтен обмундированиесе белән малайны, алт, җиде яшьлек малайны хоккейга алып барган әтигә хөрмәт. Андый әтиләр иртә белән торып баланы карап алып барып алып бара, киендерә, көтеп тора, аннан соң мәктәпкә алып бара, Мондый әти җанга ышандым. Ну! Кайвакытта ишетәбез, Шул бала дип яшибез инде. Бала әйләнгән илаһка. Иннәмә әмвәлүкүм вә әүләдүкүм фитнә. Фетнә ул безнең өчен сынау. Ничек син шушы балаң белән Мөнәсәбәт кара соң. Аллаһ Тәгалә каламы өстеңдә синең, или юкмы? Бала әйләндеме сиңа, син баланың колын на әйләндеңме? Шуны белегез, җәмәгать, шундый канун бар, кагыйдә. Кем нәрсәне үзенә илаһ итә, бөтен проблеманы шуннан күрәчәк. Белегез. Ирегезне әүлия дип йөрсәгез, Аллаһтан өстен күреп, шул ирегездән күрәү ачу сорап йөрмәң. Балагыз дип яшәсәгез, бала, бала, Аллаһ юк, бала бар. Шул баладан килә башлый проблем. Ни өчен? Аллаһ Тәгаләдән онытканга күрә. Акча, акча, акча, акча! Шул акчадан килә проблемабыз. Нәрсәгә табына соң, шуннан проблема чыгачак. Шуннан күрә. Шуннан күренә проблема чыгачак. Нәрсәгә табына соң, шуннан килә проблема. Һәм җәмәгать сынды сынды сәбәп иманның заифлегенә. Ул җәмәгать артык күп йоклау, артык күп ашау, артык күп ял, бәйрәм, маскарад, артык күп сөйләү, һәм артык күп аралашу, чамаланыш. Болар иманга бәйле. Күп сөйлисең икән, сүзең дә китә күп буш сүз. Менә, җәмәгать, сез игътибар итсәгез, кеше ике кеше сөйләшкәнне бүген көндә тактага язам, прямо тактага язам. Кешеләрнең сүзләре өч өлештән тора. Менә ике кеше чыгаса, просто тыңлап, тыңлап ярамый, ну, иштеләр бит инде. Тыңлап тормый инде, иштеләр. Менә җәмәгать эш эштән тора, дүртенчесе юк. Ну, бар, ну, бик әз инде, менә болай гына, менә болай. Мактану,

Балым прямо орлаш ну, шитую вообще. Менә җәмәгать. Менә мактану, зарлану, гайбәт кешедән сүз. Әз генә бар, әлхәмдулиллә дигән сүзләр. ризалык сүзләре, әйдәгез, дога кылыйк әле. Әлхәмдүлилләһ бит. Менә бу гомуми кешеләрнең. Шуңа күрә мин әйтмим, мөселманнар, мин гомуми кешеләрне әйтәм. Ә мөселманча әйткәндә, әлхәмдүлилләһ, болай юктыр дип уйлыйм. Шуңа күрә, җәмәгать, менә бу сәбәпләрне өстендә ничек эшләргә икәнлеген хакында бар дәвалану чаралары. Әлхәмдүлилләһ ату итәбез киләсе дәрескә. Дәрес бетте, уже телефонга күрәсең шунда табарбыз. Кыз, кыз югалтылар. Шуңа күрә җәмәгать, әлхәмдүлилләһ раббил аләмин, киләсе дәрестә безнең иншаллаһ әл Курайш сүрәсенең соңгы аятеннән башлыйбыз, аннан соң Филгә күчәбез иншаллаһ. Һәм менә бу